Na khensa ku va ni pfule chanel ya matimba ya moya wa mali leyi xana kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka leyi xana nyoka ya rihlamali i yini xana nyoka ya rihlamali a va yi tirhisa ku endla yini xana nyoka ya rihlamali yi hambane na tinyoka letin'wani na. Nyoka ya rihlampfana yi hambanile na tinyoka letin'wana leti hina hi ti tivaka to hambanahambana. Nyoka ya rihlampfana khale ka matiko or na sweswi nyoka liya a va yi tirhisa tanihi xisirhelelo or tanihi phorisa or tanihi murindzi. a yi rindza yini? A yi rindza loko mi kuma ku vanhu vo karhi va mavhengele khale va ka ntimeni a va suka va ya ka tin'anga ta xintu va fika va ku hi kombela swilo swo hi sirhelela ku ri yini vanhu loko va ta la mavhengeleni ya hina or makhamba va ta ku yiveni va nga yivi va ba hi ripfalo or va tlhelela ndzhaku a va va nyika yona nyoka liya nyoka liya ku ri yona yindlu yi sivelaku laha i kuma ku khamba ra ta loko ri ku ri ta ku yiveni nkama lowu ri nge ra huma na swilo leswi ri nga ta ri swi yivini ivi nyoka liya yi ku yi hlomuka ivi munhu luya a chuha a cukumeta swilo leswiya a nga ta swi yivini a famba a nga khomiwi nchumu. kumbe loko ku ri ke ni ku na tihomu a mutini walowo or swifuwo swo karhi loko makhamba ma ta ma fika ma yiva tihomu letiya va fika va tshova swi va loko va tshove swi vala ivi kama lomu va kha ma ku tihomu ti famba nyana mpfhuka nyana ivi nyoka leyi fika yi hlomuka loko yi hlomuka ivi tihomu leti a ti ku tshvi va ti bonka I vi munhu luya i va ku tihomu letiya loko a ku tla matihlo a vona nyoka liya i va yini a suka a tsutsuma i vi tihomu letiya ti endla ti tlhelela kaya ti ta tlherisa hi hi nyoka liya ku ti tlhelela kwini a xivaleni van'wanyana a mi kuma ku va na mapurasi loko va ri na mapurasi ma swi tiva ku vanhu a va nghena emapurasini va yiva mihandzu va yiva swibyariwa leswi nga ta swibyariwa swo dyiwa loko va fika laya mi kuma ku va fika va yima a hi nge matamatisi tinyala kumbe va yiva na mimangwa na tibanana loko va yiva swilo leswiya nkama lowu va nga heta ku bohelela swilo leswiya va ku va teka mindzhwalo liya va famba nyoka liya a yi humelela yi fika yi fika yi va chavisa ivi va cukumeta swilo leswiya va suka va suka va tsutsuma va siya swilo leswiya va nga ta va swi yivile kwala purasini reriya. na vanhu lava mi kuma ku i vanhu lava va ri na macheleni khale ka matiko mi kuma ku ma swi tiva ku ti-T_V a ti kala swi na swilo swin'wana a swi kala loko makhamba ma ya ku yiveni loko va fika va ku va ya yiva T_V nkarhi walowo mi kuma ku va huma gede va yive T_V liya ivi nyoka leyi yi fika yi hlomuka laha yi ku chaviseta ivi yi tlherisela . i tlherisela swilo leswiya ku a ndzhaku kumbe i tsutsuma i swi siya kwalaya swi nga ta swi ri kona ende xin'wana xa kona nyoka liya loko yi ku luma van'wana mi kuma ku yi fika yi ku luma loko yi ku luma i vi i tsutsuma i ya kaya loko ya kaya i fika i va byela ku hayi ni lumiwe hi xilo. kumbe ni lumiwe hi nyoka a ni yi vonangi kahle ivi va ku teka va ku yisa ku ka tin'anga to karhi va tin'anga letiya loko va fika va ba tinhlolo va ku hayi munhu loyiwani i lume hi hi nyoka ya rihlampfana a mi byeli ku a ya a ya endla yini a mutini wa vanhu ivi a vula ku a ni ya ku yiveni ivi mi ya ka muti luya mi ya mi ya kombela ku pfumela mi famba na swilo swo karhi swo pfumela ivi va laha mutini va mi yisa ka n'anga liya vona va nga xava kona rihlamani or ka n'anga leyi nga va nyika yona rihlamani ivi n'anga leyi yi ku tshungula xilondza lexiya i nga ta va i lume hi i lume hi nyoka liya se na vanhu lava mi kuma ku a ku ri na vanhu lava mi kuma ku a va ri na timali tanihileswi ni vulaka vanhu lava mi kuma ku loko va suka xikombiso khale ka matiko munhu a suka ka bungeni a ya veka mali a bangi kwihi a xitandani. or a loose teacher vanhu lava a va nga fambi na ma security a mi kuma ku i khome mali kumbe vo ma twenty thousand, thirty thousand a ya ku yi deposit-eni a bank kumbe a yi veka khale a na ku vekiwa mali posweni a famba a nga ri na maphorisa a nga famba a nga ri na munhu wo n'wi rindza a famba na na yona nyoka leyi a ku ri yona yi n'wi sirhelelaka makhamba loko ma n'wi vona ma tshinela loko ma fika laha ma fika ma hlamala ma vona tinyoka letiya laha kumbe ma vona nyoka leyi a ma tlhelela. Endzhaku na lava a va xava timovha khale ka matiko timovha ti kala a va tiyisa timovha ta yena hi nyoka leya rihlaza u kuma ku i yiva movha ya munhu kwi ka bungili before i fika kwi ka n'wamatatani ivi loko i languta laha movheni ka leyi nga yiva ivi ku humelela nyoka liya loko i hlamala i ku hi leyi nyoka ivi i chika movheni i suka i tsutsuma. se hi leswi nyoka ya rihlamba a va yi tirhisa swona a va yi tirhisa ku tisirhelela vanhu va khale vanhu lava na na vanhu lava a va ri na swa vona na khensa ku va mi na ti channel Matimba Emmanuel Malekichi channel kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula thank you.